Asku teẓram d acu-tt la pratique-agi, neɣ d acu s-xeddmen akka tura uqerwac-a, asku teẓram daɣen d acu d l'âge idéal uɣur as-texmeḍ, neɣ acḥal ara yesɛu i leɛmer-is uqelwac neɣ akerri akken ad as-texmeḍ, d acu l'âge akk i s-yelhan deg wayen i yelha ad as-texmeḍ, u wacu la période daɣen. Les anciens, iquriḥen daɣen, asku tzemrem ad d-tesmektim, neɣ ma yella wi yeẓran, s wacu tt-xeddmen zik uqbel ad yili akk u vétérinaire s wacu tt-xeddmen akka-agi. I tanemmirt-nwen.

Af tina tavlaka strasyon-agi, tagi si pratik zik xeddmen i lɛibad, donc zik asmi akken ur ttekkrent lgirrat, donc lɣaci amek ttɛucun, cak yiwen yesɛa agellid, rrwa, ttɛucun si ddi rwayum, cak rwayum zik donc dewren-as duk s leswar, iɣulad, donc bac ad taksidiḍ ar daxel ad tafeḍ yellan tlata neɣ rebɛa kan tewwura timeqqranin si ddi portay, donc ma tili lgirra, un rwayum yebɣa ad yerrun versi wayeḍ, amek ara yekcem ar daxel ula amek mu yerẓa ara tiwwura-nni. Ken teẓram iɣuladen-nni ttebdan dukli isolda ttɛassan dukli nat sufla-nni, tiwwura-nni ttɛassan-tent-id. Donc am dayen kan akka normal yezmer ad yerẓ tawwurt-nni u ad yekcem ar daxel. Donc nutni zik ttgabaren-d imdanen neɣ les hommes widak yesɛan un bon gabarit xeddmen-asen l'émasculation akka isem-is deg unatay la littérature i tt-ufiɣ.

Imdanen imi xedmen la pratique aki, ad tawin akka tuyat nsen, ad ttuqamen ad ttbalansin, wa d defense-ines ina t le portail-nni. Donc akin is defensin le portail-nni, après kecmen lejnud-nni imecṭaḥ ar daxel, akken ad xedmen lgirra daxel, wa d renverser n royaume-nni. Autrement c'est pas possible. Donc taki si entre parenthèses kan, tura ad nuɣal awnat a l'usij-ina, akraren aqelwacen.

Tura ad nuɣal ar lfayda, la castration, acimi i ten-ttruẓun, i ten-tteddzen, ad ten-ttraḥen ɣer cci, pourquoi les castrer? Premièrement, pour une gestion plus confortable n l'élevage unique, donc win ixeddmen l'engraissement, neɣ sɛan élevage par exemple ṭaṭan neɣ n wakraren, ma yelli akraren-nni ur castrin ara, ttemyettuwaten bugar-asen, ttilin-d des accidents, des blessures, llan wid yettruẓun, llan wid même yettmettaten, ttemyettuwaten armi tt-nɣen, donc.

Ma yella la question inu ttemxalafent li region, ttemxalafent li aqliyat na ttexmamat, yella wanda i k-qqaren i k-rrin aqelwac ma yella yeddez yeslaḥ na li kastri yeǧuz ara, yeǧuz ara zama ad teččeḍ, ur ẓriɣ ara acimi. Llan kra daɣen qqaren ak ukunṭri riq ad yili yeddez yeslaḥ akken ad yili zama yeǧuz ad teččeḍ, yeǧuz tesma ili consommable ili ad neɣ xaṭi. Ur neẓri ara acimi tella la différence. ur neẓar ara d acu, ur neẓar ara ma yella yezmer ad d-yessefhem aya, mi ara d-yessefhem ça veut dire scientifiquement ad d-yefk dɣa un argument ara ɣ-iqenɛen, d'ailleurs d acu lmeɛna zzama-agi yeǧǧuz neɣ yeǧǧuz ara. I tanemmirt-nwen, saḥit-u.